It-tieni mudell tagħna huwa Sandro. Sandro li jibes adatta tal-klima ekonomika tal-lum. Kreazzjoni ta' GRT Ucci. Bl-aċċessorji biex tilqa' għax-xita ta' taxxi. U għal businessmen iż-żgħir ħsibna fih ukoll, sinjuri. Imis ta' Gonzi Zarmani. Marija! Marija libsa korsit ta' Borg and Oliver Korsi illi jgħinek iżżomm in-nifs waqt li qed tistenna. Hawn min għadu qed jistenna sistema tal-linja suret in-nies. Hawn min qed jistenna euro żida fil-paga. Fil-każ ta' Marija għada qed tistenna il-gvern iżomm il-weda elettorali li jaqta' l-income tax. Grazzi Mar. Marija naddu mill eh, nofiħal Mario. Mario libes kreazzjoni ta' BWSC Suit eleganti u funzjonali. Attenzjoni kbira, sinjuri, għad-dettall. Finish irfinut. U jekk tkun sejjer tinnegozja xi tender tal-power station, Sinjuri, iċ-ċintorin kokom intof. Itina look aggressiva, perfett biex tissikkah sa erba' snin u nofs qabel l-elezzjoni, imbagħad tħollu u tneħħih kompletament sitt xhur qabel l-elezzjoni. Iddiżinjat apposta għan-Nazzjonalisti fanatiċi b'memorja ta' ftit anqas minn minuta. U dak kien l-aħħar mudell tagħna, Sinjuri Mario. Grazzi ħafna Mario. Grazzi. Il-qalziet ta' taħt ta' Pulicino, skużawni, Piccinino. U dak kien il-fashion show ta' Black Condition, sinjuri. Grazzi ħafna. Grazzi lill mudelli tagħna. Ma fadalx, le? Eh, skużi,

X'ġaralek? X'qed tfittex? Erġajt tlift il-lighter. Ħallejtha warajk xi mkien? Nitlifha waqt li nkun qed nopera. Imbagħad jiġi l-pazjent li nkun operajt ħmistax wara u jgħidli Dottodni kif kakkejd il-lighter. Normali? Ngħidlu mhux sinjali tpejjeb ħafna sieħbi. Ġibala. Ukoll. Tajjeb, qegħdin sew ma terdejjed ngħid jien.

Ikonna r-riżultati. X'riżultati? Tal-awtopsja. Ikollok ħafna minnhom dawn? Żgur. Aha. U bad kelli l-ċetta. Xeħlew. Miskina. Ġiet għandi għal xi pinnoli għax tbati bid-dimensja. Aha. Id-dej ġemplit li għalt li dawk dawk il-pinnoli li tajtni dawk kif toħodhom. Ħamar fil-ħodu blu fil-għaxija. It-tlita reġa' ċemplit li għalt li Ta' dawk il-pinnoli li tajtni kif toħodhom? Ħomor filgħodu blu filgħaxija. L-erba' reġgħet ċemplit kif. Għadlek dod dawk il-pinnoli kif noħodhom għedtilha ħomor filgħodu. Għedtilha ċett. Mm. L-ispiżjar, mhm. għalkemm ġranet tak pinnoli. Għal sena sħiħa, Għedtilha mela qbad il-pinnoli l-ħomor, qbad il-pinnoli l-blu u ħudhom kollha f'daqqa biex ma titfixkilx. Ejja, u di kif baqgħet? Ma nafx. Ma reġgħet ċemplet. Isma' li nimmaġina il-pazjenti tiegħek qabel xi operazzjoni minn jaf kif ikunu terrorizzati le. Żgur, ikunu mwerwri. Nimmaġina. Kelli wieħed kien jgħajjat jigranfom jgħaj isu qarnita, tħossi dwi ferdeħli taħt il-ġilda u beda jgħajjat. Dott, dott għandi sabat it-tfal, jina għal ewwel darba li għedna mill-operazzjoni u jek ma qomx mill-loppju, il-mara it-tfal, jgħasa sabbarni, ikkalmani, l-ewwel darba li għedna opera roħi. U biex nikkalma ħetlu anka jill-ewwel darba. Ta' x'ġara? Il-mobile tiegħi. Imma mhux se nirrispondi għax qiegħda fuq break. Ija, u dak l-ajjat kollu dik xink Tony. Dika tifkira tal-ewwel operazzjoni li qatt tamilt. Għax Nsejt intih il-loppju. Ismani, hemm xi ħadd b'sensi hemm ġew jaf x'inhu jagħmel Mother Day. Da żgur! Hemm il-professur, Dr. Karwana. Ej saħħa, ej, għal-inqas. Imma dejjem biżi, miskin. Ejja jopera ħafna da? Dejjem iħawwat man-ners. Ma vivi. Ejja. U issa x-xaqa. X'għamel? Ħarġha tqila. Minn tiegħu? Mela minn tiegħi. U alla biex ma jinqalax skandlu ġo l-isptar, mur wellet l-Italja u kif ikollok il-baby biex niftehmu, ibgħat li kartolina u fuq iktibli Ftira. U kif baqgħu? Għadda żmien, irċevejt il-kartolina u mort intijielu. U kif qra, waqaf koma. Mela x'għamiltlu? Jien ma mitlu xejn kif tajtu l-kartolina. Ej, ma x'kien fiha l-kartolina? Kien hemm miktub. Ftira. U hija mhux kif temu dal-ġeb kollu.

Aħna Mater Dei trejnjati sew. Milux batuni naħdem l-Irlanda. Fid-Dipartiment tal-Emerġenza. Taqqa waħda jidħol da bil-ħadida tal-golf inweħla ġo nofs maħħa. Għatlu xieġra l-ek sieħbi. Għalli Kont kont qed nilgħab logħba golf mal-mara dot, f'daqqa waħda l-mara laqtet il-ballun ħażin u spiċċa, spiċċa f'razzetta l-baħar dot. Jiena mort biex infeċċulha, f'daqqa waħda nara dal-ballu fil-warrani ta' dil-baqra dot. Mort nollila demba u għedtilha Mary, da isu tiegħek! U ma jafx laqtu miskin. Dottoressa. Ħelwin dal-pazjenti. Ħafna. Ma nafx kemm ilek hawn, għadek aqas biss xertu dak is-sigarett. Inkella jispiċċa lil break. Sinjuri, dottoressa Milda!